Din Joanna Rose. Ta' seba' snin Joanna tiskopri li l-missier li rabija ma kienx missiera. Joanna tiskopri li omma xtrat l-isperma ta' raġel għal 65 euro, bil-kundizzjoni li jibqa' anonimu.
Missieri kien tabib. Ommi kienet midwife. Kienu miżżewġin u ridu tfal. U saru jafu li missieri kien infertili. Ma seta' qatt ikollu tfal. Kien xokk kbir għalih. Għat-tnejn li huma kien xokk. Omm u missier Joanna jridu tfal akkost ta' kollox. U sabiex omm Joanna xorta waħda tkun tista' tesperjenza t-tqala, jiddeċiedu li jixtru l-isperma ta' raġel anonimu. Jixtruha 65 ewro. U titwieled Joanna. Meta kellha sitt snin Joanna tinduna li d-dehra tagħha hi differenti ħafna mill-bqija tal-familja. u tibda tistaqsi. When I was six, I asked my mom. Meta kelli sitt snin saqsejt l-ommi, għattila ma, inti żgur ommi, u l-papa żgur missieri. Do you promise? So, um, and at the time she said yes. U dak iż-żmien qalt li iva. Imma kienet qed tikdeb. I found him crying in the living room. Darba mort fil-living room u sibt il-missieri jibki. Ovvja rrid tinkun naf xi ġralu. couldn't tell me.
Um, but then I insisted. Imma beda jgħidli li ma setax jgħidli, imma bqajt niffittaħ u bdejt nipprova ndaħqu biex iħossu aħjar. We'll talk, which I did, and we went for a walk in the park. Għalli biex immorru mixja u dakinhar għalli jien minix missierek. Tried to explain the situation to me and said, you know, part of it was I'm not your father.
Bħala tifla ta' seba' snin, Joanna tipprova ma tagħtix każ.
Minnaħa kont naf li kienet xi ħaġa kbira u kien ikolli ftit ninfaqa nibki. Imma minnaħa l-oħra, rrid niprofa ngħin lil missieri li rabbini, iħossu aħjar. Ma nitx naraħ imdejjaq. Niftakarni nimsaħlu dmuħu ngħidlu, int l-uniku missier li naf u l-uniku missier li għandi u jien inħobbok. Ġoħana, taddi tfulita tipprova taħbi din l-istorja. Jgħaddi żmien U Ġwanna tibda tħoss il-bżonn ta' missiera propja. U titnikket li ma tistax tkun taf minnu. I realized that, you know, yeah, I do have. Irrealizzajt li iva, għandi żewġ missirijiet. Il-missier li rabbini u l-missier propju tiegħi. Imbagħad bdejt ngħid, u l-missier propju tiegħi ma jiġbaħ xejn lill-missier li rabbini. U bdejt nistaqsi, mela tgħid kif jidher? Tgħid nixbħu? Allura tlaqt niġri lejn il-mera u bdejt nagħmel xagħri quddiem wiċċi, ta' parsi l-leħja, u bdejt nipprova nimmaġina kif seta' kien jidher missieri. Kull tentattiv biex Joanna ssib il-missierha proprja ifalli. Waqt li qed tipprova ssib il-missierha, Joanna tiskopri li bħala aħwa għandha bejn 200 u 300.
Dawn kienu grupp ta' ġuvintur li kienu qed jistudjaw għal tobba u damu jbigħu l-isperma tagħhom għal snin sħaħ. Allura naf li għandi madwar 200 u 300 ħuti.
Darba waħda, Ġoħana ssib ħjiel ta' min seta' kien missiera propja u tipprova tagħmel kuntatt miegħu.
And I tried contacting this guy. Provajt nikkuntattjah.
imma qal li mhux interessat. Irrid nirrispetta l-privatezza tiegħu. Ma nafx hux missieri, però mid-dera nixbħu ħafna. You don't feel like you can you're not a legitimate daughter who can walk in and who can be acknowledged.
Inweġġa li ma nistax immur għand missieri propja u nħossni aċċettata u maħbuba minnu.
It's not nice. I, I'm not a bad person. Jina minix mara ħażina.
Jina marrit namel ħsara lil ħadd. Jien sempliċement persuna li nixtieq inkun naf minn hu missieri propja u l-ħuti li qatt ma rajt.
Ġoana tajdilna bil-problemi li jinħolqu meta persuna ma tkunx taf minn hu missiera jew minn hu maħuta. What about if children have X'jiġri jekk koppji jkollhom tfal ma' ħuthom? Din ġieli ġrat. X'jiġri jekk ma tkunx taf il-passat mediku? Din ġieli ġrat. Huwa perikoluż. L-istorja medika tal-familja dejjem tinbidel. Il-familja għandhom jaqsmu din l-informazzjoni ma' xulxin. Jistgħu jistaqsu? Aħna ma nistgħux. Joanna mweġġa' meta tiftakar li ommha, Xtrat b'65 euro l-isperma ta' raġel li ma tafx. U twildet hi. Yeah, and plastic gloves and test tubes and... Ingwanti tal-plastik, test tubes, le, din ma kienet ċjajnuna medika. Kull ma kienet tnejn minn nis li kellhom baby fl-imkien. Għazi ħarsu lej xulxin maridu. Lanqas ridu jkunu fl-istess kamra, aħseb wara fl-istess sodda. B'din tkun qed toħloq tarbija bejn żewġ stranġieri.
Lema, din vera xi ħaġa bla qalb.
Naħseb probabilment ommi u missieri bioloġiċi lanqas biss jiffansjaw lil xulxin. Fl-aħħar mill-aħħar, għalhekk ma naqbilx. Ultimately, you know, that's why I don't agree with the practice. You know, I don't think Ma naqbilx li għandek ikollok tfal ma' min ma tħobbx. I don't even think you should. Aħseb u ara ma' nies li ma tafx. You know, let alone you don't know. Ommi u missieri ġenetiċi ma jħobbux lil xulxin.
Laqqas biss jafu lil xulxin u jiena prodotta din il-ħaġa.